ni bɔri ni a andasitani yɛtɔɣ shɛli maa, di nyɛla tiŋsi yuya din sabi doya shɛm m-bala. Lala nyɛli ka ti zaŋ li tiri a. A nyɛla new to this channel, ti n ka subscribe ka dihi bell any time ti dropiri contents. A yɛn pahila ban yɛn nyari di puuni n-tihi a. Ti kamina ti kpahim kamani a yi kana ti nyɛ Dagbaŋ tiŋsi yuya. bee northern region tiŋsi yuya eh, bee teeku gbaai kama five northern regions maa a yi kana ti nyɛ tiŋ maa yuli ni boondi shɛm ni din sabi dɔni shɛm a ni nyɛ kaman miligi miligiya biɛla zaŋ chaŋ sabbu maa mini bolibu maa ni dindee yi niŋ ka a yɛn boli li n tam bachinim maa ni sa doya shɛm. Ka ŋɔ maa bi yi shɛli na, di chaŋmi ti gbaai kaman dee ti biɛlim haŋkali bee ti biɛlim vihigu ti ni vihi nyɛmi kaman ka zuŋɔ ka lala yuya ŋɔ maa sabi. Di sabimi hal ka bi ti dɔɣi ti, hal ka bi ti dɔɣi ti shɛb bani maa. Tɔ amaa di ni daa sabi tahin shɛli maa, din chɛ ka di ti nyɛ lala nyɛmi, ŋun daa sabi li maa, bɛ daa bolimi ti o Toliŋ. Bɛ ni boli ti o toliŋ maa, ŋuni n-daa chaŋ shikuru kaya n-sabi sɔŋ bee ŋuni n-daa su o maps mini o o neem n-yɛli bɔra? But o pa Dagbana, o ni tooi nyɛ Silimiinga, o ni tooi nyɛ Nɔŋ nira, di yi kuli nyɛ shɛlikam, ŋun daa sabi li maa bi wumdi Dagbanli, kaman yi pɔi n-yɛli bali shɛli ka bi yɛli li tam di zilli zuɣu shɛm. So lala nyɛla ka bi daa yi boli ni di tiri o ya, a bi yi boli toliŋ. o aayanim puuni bee Dagbaani West maa yi daa kani ŋun ni yɛn sabili o bachinim puuni a yi nyami ka o sabili yaa Tolɔŋ so lala Tolɔŋ ŋɔ maa o ni sabili in ages ka di ku beni n-ku beni n-ku beni ka di ti kana ti ŋme n-zani yaa Tolɔŋ maa bɛ sabili la Tolɔŋ zuɣu lala n-ku nyɛli Eh, kaman ha program zuɣu tiri yulimi kaman Dagbaŋ ni n-yi pa neeya pam dunia ni neeya pam ni tɔliŋ bee tɔliŋ yɛn sabi tɔliŋ di ku tu ni bi ku sabili yaa tɔliŋ n-ku mali sabili saviligu savieligu bee bini bɔŋɔ ka bi ku mali li sabi yaa saviligu din ku boondi shɛm maa bachikam din ni tooi sabili ka di yi pa dɔya N tam kalinli zuɣu biɛni Gushɛɣu ka bɛ kuli sabi li Gushɛɣu ka so kuli kpuɣi li bee shɛli polo kam hali ŋun gba kpuɣi maa yɛn boli ka taali n-nyɛ li ni o gba yɛn boli li ka di vooi di yi vooi ka o ti baŋ li o baŋla a balli maa ka baŋ din nyɛ yu shɛli kamani a yi kuli zaŋ kpɛŋŋɔ ni a boli Texas bee a yi zaŋ kpɛŋŋɔ ni a boli Chicago a yi zaŋ kpɛ ni a boli New York ka kuli be kpɛŋŋɔ ka tooi boli li tam din sa shɛli zuɣu because lala ka bɛ sabi li a yi ku be kpe a ni tooi boli Bahrain n boli Jidda n boli Saudi eh, di yaɣaya Addis Ababa ni zaa tiŋ shɛŋa yuya n bala bee bi sabi li mi tam kalli zuɣu so kamani hali program zuɣu ti kamina ti yuli kamani lala Dagbaŋ tiŋsi ŋɔ maa ti yɛn ŋmɛla kuŋ ti asanzali nima bee ban su tiŋgbani yiko mini eh, ban ku nyɛ nanima ka yi di yuli kamani Dagbaŋ tiŋsi

n tiɛha eh, last short bini ŋɔ maa eh, a yi mali comment shɛli eh, a ni tooi zaŋ pana eh, maybe ti ni tam shɛli yuya bee a ni nyɛ ka tiŋ shɛŋa gba zaa bɛni eh, ka bɔri taɣabu bee ka di tu ni ti mali li zali n ŋɔ so a comments maa bee eh, ti ni niŋdi video shɛli ŋɔ maa ti bee n ʒiɛm li din tooi ku pili n ŋɔ maa maybe ka Di ti paai ti maŋmaŋ ni bi tɛhiri ni din paai shɛli, ɛɛ, ka ti ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa ti zaŋ ti ti, ka ti zaa ni bɔri shɛli ŋɔ maa niŋ. Lala nyɛli ka n lan teeri a ni a nyɛla new to this channel, teei ka a subscribe ka dihi bell anytime ti yi dropiri awesome contents. A yɛn pahila ban yɛn nyɛri di puuni, Abdulbasit Kochira, a kuɣulana as always.